Aroni mokaya momura ominto okoruta magega ria gatato. Aroni mokaya obeire omenyerete obokong'u, tabwati mong'ina, nonye na okoragera okwarenge ogokong'u rende ntori kwenyara. akaimoka akagenda agachia komenya amo ase amarwa akoni omoino aiga. Twachire komokania osinyire rakini rende naye are konyora endagera yaye ya kera rituko. Bono ekero yaika tara esiri na sita mambia, narioo nyorete ripoti mambia ng'a momura omino okure. Togochia gocha tokanyora agaitire agaitwa agaita erumoina eywo eke erinde aka agakobu gocha igaa, bakamoaka amago ama ama ama amanyinga iga ama ama amagoro na amagoko igaa arise bamo ba buna twachiete gokoraa postmortem, twanyorete ng'a aonchoretwe oboigoti iga akairanigwa. Agakwa amagumifu ye abunetu abunetu ma twa to ntwaire twa ntwakorete postmortem, nonye omodisi aye ntwarenge nere, natotebe tinkoganya tore nkobwatia are ekiina eki, kiina eke bono giakorire amatuko kumi na ine, ntitwanya korora turn out nonya. bono tokoboria eserekari, ingasi ki egotokorera pa mo iga mo amatuko kumi na ine nonye na omonto atanya kobwatwa. Nonya nchibu tanyara go- go- go- go- go- gobwatia aa- gose atebe ng'a omonto one bw'ekenyoro oyo oo- oitetwe inki ing'aki ata abanto batarabwatwe. Ne yarenge chumapiri, tokarangerigwa gochia mogumo, ekero twarangerigwe gochia mogumo. Erinde tokwanere, batotebire ng'a tokwane bwanchire ee, omanyene bwanchire go- compensate ng'a ato aaka aakane nonya ne bili nonya ne esanduki nonya ne bili ya nyume ya mochari. Ekero twagenda oo agatotebia siringi elifu tatu agotoa atoe bono tokorengereria rende, siringi elifu tatu inki chirakonye, inki chirakonye. Yaani kera Monday tokaimoka tokagenda bwooo chief's office. Engaki eyio ebasari yankorigwe yarenge igonga, ogototebi rende nonya mwacha iga, moraa taiyo. Onye timo onye mok mogwancha toganye mpaka saa kumi, akore chis chisuguri chiaaa chia chia ebasari amanye gocha tochi kogamba ekero atomarire moraa. Tokamate yaya, nabo oranyore go- kogenda oo konyora chisuguri chinde, ase eng'encho ya mo- a- monto bw'eserekari chisuguri chinde chinyinge chigotoka. Kaba a- a- agatochika togende igoro yarenge Jumaine. Jumaine togachia kogenda konyora ochire Kerina, lakini ekero atige twanyorete omo community policing, atotebetie ng'a moraa niga akanete ng'a tagochia ta- takogendaa chief's office, naende nyore o- o- buna amanyete ng'a taiteti. Ee, na nairu polisi kende nkeiyo ato akare noe sadaka eria enene, bono intwe na abanto aba aba abataka, ng'a abanto abataka intwe toko tokounererigwa. Abanto abataka ng'a ntobwati haki yaito, ninki gekogera tweunererigwe? Bono twakanie ng'a rende etobwati chieri egento eke eke ekiina eke iga kegende bosio.
Inche bono, nigo tore nyomba, tore nyomba bwakire iga totaete kogenda mogondo na abana. Bono tomanye koigwa ebikuro iga iga, tebe naki maka ng'a arware nki rende kiabe ebikuro bibetete maata. Togominyoka gocha tonyora ng'a maka ng'a okorire ki? Okwete. Na ogokwa kwaye, bono nkoroche kainini nang'aki akwete ase eng'encho tarwarete. tarenge moibi monto aratebe naki nomoibi orenge gose nomorogi orenge akanyorwa agaitwa, bono ogokwa okwo nabo ogoto gotoete obororo. Bono twaraikaransire buna chifamiri buna efamiri iga iga nka gotaka komanya ng'a ng'aki maka ng'akwete gocha gocha buna oyo ominto akwanete. Rituko riarenge ria ejumapili, nairwe ng'oitete maka Ogocha oko akabekwa iga abwo. Bono ekero abekwa abwo, oyio omorai Bosira agateba inche bono oyoria mwarenge korigia nakorire ki? Nabareteire. Bono Chatiliana morore gose ngokora ki? Nkoigwana more. Nabo twaikaransete iga abwo, bono bagasoa goaka esabu ya korwa mochari gocha gocha. Bagaaka esabu, mpaka chigaika arubaini na moja. Ekero chiaika arubaini na moja, bono bagateba imora, ng'aki yaye kwarorire ase amang'ana aya? Moraa gento kende nkeiyo akorete, gose atebe enaga yaye gaki ime okong'acha, inche tinkoreti mang'ana ayio buna anyigwete mogoteba ng'a ninche ng'irete ng'itete moraa. Nabo aororobete agateba ng'a inche bono ase eng'encho amenyete bwane, chi egento ndagaramie chilifu isato buna oria ore gochia komorora nyagetari. Na chilifu isato inki chirakore ase eng'encho intwe totagete atogaramie nyagetari intwe atagete besa chiaye koboko. etwatagete ato gake momoromi ntaitire bosa bosa ateitire bosa bosa ateitire Anyara abarami nataito sie. Oro obomaene bwaito tagotinda ekumi na engoko gose buna egesimba aye nabegete gochia rituko eri rigima Nigo chiarenge ching'ao. Bono ekero twamonyorete abekire nyomba aaga iga, nigo twanyorete abekeire chianga chiabo, echio omwana obo akobeka agwo kwansa are kobeka ekero arenge esukuru. Bono nabo ere igo bono. Mimi mwenyewe naitwa Peter,
naenda nyumbani
hapa shida imetokea hapa ni kwa ndugu yangu. Mimi naitwa Peter Sang'anyi Mariaria. Shida hii imetokea

Igo onde nobororo obonene bw'ogokumia, ekero nkonyora endugu yane yaitirwe, naende baada yogoitwa, manye gosoa konyora ebitiso ng'a ninche inde front line, ninche ntakeri kobutorwa omotwe. Igo nare gosaba eserekari, Mwesimiwa Ruto ase ore, omanye ng'a abagambi bao banse, ngogosareria bare erieta kore anche Mwesimiwa Ruto. Ngosaba omo county commissioner o Kisii county, tafadhali. otusaidie. Abagaambi batwarire ebiosiki bi'okoonia amaru. Kera ewiki ebakorusiao siringi elifu tatu tatu. Bono togochia koimoka abananchi tosarie, abagaambi basoa gotochochea. Nare gosaba iga, momura oyominto orarete, iga arorekanete mambia okobogoreria omong'ina oyio amaru korwa igonga gochia inka bwoye ki'ebenene. Maragoba. Akarorokana obegete chianga chimwamu, akarorokana gochia mogumo, akagenda mogumo akamobogoreria ching'eni korwa oo agach- bagacha nabarabwo nyomba, konyora naende ochire bw'omooga konde bagoroka Martin ase etinga ere osiire omotorero oye omoirire oo. Ekero amang'ana aya achiete koba, omong'ina oyio nachete mpaka aa, ekero abanto bakorera, akamanya korwa aga desify bosio bw'abanto ng'a tari na kororekana amatuko atato. Tokomanya korwa otwe okweboria iga, oria obogoreirie ching'eni korwa mogumo nomong'ao, noyo obo osieretwe ebituma bikagenda obo omochi omo omo omotorero oyomo okagenda mwaye nomong'ao. Aya chianga echi abegete iga abegete chianga ching'ao, ekero atokikana okwete ekanyorekana obegete chianga chia abana baye chia esukuru chiga emsikiti, chianga echio ekero tokochinyia tokora postmortem. ntonyorete ng'a chianga abegete nechie chi'abana baye. Omosikari DCI agateba echina chiria egispeed na chinkogacha. Agateba ngocha are ache kobwata abanto aba erinde erio tomanye ng'a mbomaene ki bore igaa. Korwa ringaki eyio teiyo.

Ekero yanyarekanete ng'a twachire gokora postmortem, ntwakeire esimi, ntwakeire esimi togatebigwa ng'a oyio oyio okageire okorokwa mora oyio okwenga amaru ochire obisiye omogambi otebire ng'a okombesetie are amatanga ayio igo oiterie obosaidi bobo isaine bakororokana koba ng'a nere oitete yaye yanyarekana ng'a ochire iga abwo intwe twarwete postmortem togachanka tokaganya rende ng'a kero kende intwe nabanto tobwate obokong'u. Nkorangerigwe tore kero kende totebigwe ring'ana eri ng'aki riarenge, ntochieti gotebigwa. Obaborie aya, Ofumi nere egotebekana ng'a ee, chiombe chiaonigwe abaegereramisi baria, aba yaani abakagerwa baria ngoakana bare egarama ya nyagitari yaani y'amatanga. Nario abanto, nario omotureti asoete gontebia ng'a koratige amang'ana ayio aye twanyagambire twanyakore, nkamotebia aye ekero negento kiogokwa, nkeri kogambwa omonto omo private, nigo ekogambwa na abanto zaidi ya abanto ikomi. Amang'ana ayio agatoka kera igo, ake iga rituko rikobwatia eriangererio Jumamosi. Rituko rikobwatia Jumapili, tokorangerigwa nkonyora endugu yane oyokwana iga Bernard Onkoba, okong'akera esimi ogontebia ng'a inchuo gocha mogumo, inchuo ina fulani, inchuo napendi. Tokoimoka tokogenda mpaka mogumo, togoikaransigwa, tokonyora bosio ira oyio noare, Abatureti abwo nao bare, bakorua bakororokana koba bare esaidi y'omoikakerwa oyio bonsi pi. Nigo tware gosaba gochakera omotureti mpaka echief baratene nasaidi y'ogoku kw'endugu yaito, ekiagera mpaka nonye ne echiombe chiatabekana ne ng'a nchioniri. chibesa chia Yakobi. Agatebia barabwo abakagerwa baria naende, bagateba, Bamenta chibesa. Babasabete eribu isini naende bakabatebia, Naende tomenta naende ikomi amang'ana aya abere amakongo tororenchire tokorima. Otwachiete obisirie echifu. Echifu omonye naate esibate korwa omonwa obo, agateba ng'a, Ase taiyo mokoira moraa, moraa aka onganete korwa inse mpaka iga. Otware gotaba Omwesimiwa o nchoki. Ase amang'ana aya abwatirie County Commissioner o Kisii County, ntotagete na omo-DC oito omo-District Commissioner oito nere abwate amang'ana aya amanye ng'a mechando ki ere iga. Igo twatiete obisi y'omo-Chief, togaserigwa korwa oo buna chisese. Omo, omo community boards orenge ororo agatotebia ng'a soka bono egosi obisie engosi eye kande madam takoreti ki? Taiyo. Which is means ng'a intwe abe abanto abataka ntobwati eright. Totongera ase engosi komenya abanto abataka. Mbuya mono, ayande naro aywo. Abagaambi barare toronge, naende ake nkobagerwa bare egento gete bakira, Nagai okoumera nemesangererekano aa nigo yarorekane bachakire gokora obonyomera, korende nigo basabire obwaene bonyare gokorekana, erio amatanga aya nyare korobererigwa nere nyare koenigwa koreng'ana nomogusii, erinde nere ekero okoenigwa kwaye kore. erinde amatanga aye riria aranyare kororekana buna omogusi. Bono nigo batebire ng'a nigo ekero aitetu nigo abekeretwe chianga chi'abana baria boria okageire ng'a ande ekenero oikeraneti egekorwa ekio, na abagoteba ng'a nechiombe chiao nigo Naende eke bono bachakire goetia okoboko kw'amagega, basabire eserekari enyare gobwati ring'ana eri onye kwaonye chinguru chi'egutwa ne chi'chinyang'au, erio omonto oyo anyare kobekwa buya aranyare kogambigwa okoreng'ana ne richiko. Ekerambauti magega y'okomoongera ring'ana eri nigo nanyorire amarigani iga ichire, kiarigereirie omochie o Nyasae yachiire namagoro aye abere.